tagħna se jiġi mwassal lilkom minn MNZ Marketing Limited.

Grazzi ħafna lil Olwyn u lil band li tkun magħna kull nhar ta' ġimgħa merħba lilkom telespettaturi u l-udjenza l fis-sala magħna. Grazzi ħafna li ġejtu, grazzi, ċaċċifa lilkom infuskom. Kull nar ta' ġimgħa niddiskutu suġġetti differenti, suġġetti li ehm, niġu hawnhekk u niddiskutuhom bil-libertà mingħajr taqliq ma nħallu lil ħadd jagħmlilna aġenda, xi ħadd jissettjalna xi skript kif għandna nimxu. Ngħidilkom il-verità aħna laqqas running order m'għandna veru, m'għandniex running order. Jiġifieri l-libertà tal-kellima tal-mistednin hija assoluta. Jibdew l-argument u nħalluhom jispiċċaw l-argument. Ma nwaqfu lil ħadd, kulħadd jgħid dak li jixtieq, kulħadd jitkellem kif irid u kulħadd jerfa' r-responsabbiltà ta' dak li jgħid. Ikolli ngħid imma sfortunatament illi xi wħud illi meta tistidinhom hawnhekk donnhom jew jiddejqu jiġu hawnhekk jiddiskutu l-verità jew jibżaw jiġu jiddiskutu l-verità kellha forsi jistħu l-kamera ma nafx. Illejl għandi panel interessanti ħafna. Imma qabel ma nistieden il-panel nixtieq nirringrazzja lil Alan Piscopo, AF Sound, AF Signs, il-persuna li ddisinja dan il-palku, jiddisinja dan din is-sala, ntuħ ċapċip għax verament mistħoq. Nexos Lighting, Samsung Sound Machine, Photo Classic, um, Darmanin Footwear Esprit, Ultimate u Fonsu Wines and Spirits. Barra minn hekk ukoll ngħidu grazzi lil Ċanċu Supreme, lil Dive, lil Bortex, Kaza Vini li jipprovdina bil-imbejjed tal-Kavallieri ta' San Ġwan, um, lil Vaskas Optika u Tiptoes Kif ukoll infakkar lilkom it-telespettaturi li qegħdin issegwuna d-dar li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-email fuq kummenti@affaritana.tv jew kella tistgħu tikkuntattjawna fuq Facebook, il-Facebook tagħna huwa affari tagħna ismu miegħu, jew kella tibatu l-SMS fuq numru 5061 50 Zero. Illum inzertajna għandna kompetizzjoni qawwija fuq in-naħa l-oħra tal-iskrins tat-televiżjonijiet l-oħrajn. Nixtieq nieħu l-okkażjoni għalkemm huwa bħalissa qegħdin f'kompetizzjoni magħna, però nixtieq nawguralhom nifirħilhom il għaliex illejla hemm il-semi finali tal-Festival tal-Kanzunetta Maltija għall-Ewropa. Jiġifieri illejla ehm, uħud se jgħaddu għall-finali tagħna, oħrajn Probabbilment se jmorru bidmu f'għajnejhom id-dar. Eh, dawk li se jmorru bidmu f'għajnejhom id-dar ngħidulhom kuraġġ u provaw is-sena d-dieħla, dawk li se jgħaddu għada, għal-finali għada, ngħidulhom għada xi ħadd se jmur jirrappreżenta lil Malta il-11 l-oħra se jmorru bidmu f'għajnejhom id-dar. Jiġifieri se jikbu llum u se jikbu għada. Mami mhux tagħmel din hija kompetizzjoni u minn hawnhekk intom ċapċipa u nawgurawlhom ukoll. Il-panel tagħna llejla huwa kompost minn nies li huma mitħla tal-festa Maltija, il-festa li niċċelebraw fi bliet u fl-irħula tagħna. Il-festi tal-patrun tagħna, tal-patruna tagħna, tal-qaddisa, tal-qaddis. Kont qed nagħmel ftit riċerka hekk skoprejt kemm għandna missirijiet Malta, għandna missierna San Pawl, għandna missierna San Pupulju, għandna missierna San Gejtanu, Alla jbirek għandna ħafna missirijiet imma għandna omm waħda, Marija. Il-lejla fosna nistiednu l-Sur Joe Tewma li huwa segretarju tal-Aqda tan-Nar f'Malta. Grazzi Joe, nsalimlek. Persuna li m'għandux bżonn ta' ħafna introduzzjoni, jiġifieri dan huwa persuna rinomat ħafna mal-istorja ehm, kulturali, ehm, dikka ta' Malta kif ukoll anki mal-festi, nistieden fostna lil Mario Carreiro. Mana u koll il-lejla għanna l-president tal-aqda tal-armar tal-festi. Dan huwa Dottor Godfrey Farrugia. Għanna maħna u koll l-President tal-Aqda tal-Banek tal-Festi, Sur Lawrence Faruza. U memx dubju persuna u koll li huwa diġa popolari fil-qasam tal-medja klassifikah bħala persuna kolt ħafna, par fl-istessin u kol kontroversjali. Salfu mallija. Sfortunatament, sfortunatament għanna siġġu vojt. Il għaliex dak is-siġġu kellu jkun okkupat minn rappreżentant tal-kurja. Kellu jkun okkupat mill persuna li jien Għamilt kważi ħmistax-il ġurnata nipprova nċempilla kemm l-uffiċċju kif ukoll fuq il-mobile personali, għax għandi l-mobile tiegħu personali, però ma kellix risposta u diversi stidenijiet li għamilna grazzi għal Krista l-ġurnalista tagħna li kitbet lil Kurja u naqra fil-fatt anki ehm, l-ittri li batna u risposti li rċevejna ehm, indirizzata lil Kevin Papa Ġorkopolo Kif diġà spjegajtlek fuq it-telefon nhar il-Ġimgħa, il-programm ta' diskussjoni Affarijiet Tagħna fuq one ser jiddiskuti l-festi minn kull perspettiva li teżisti, sew fejn jidħlu l-marċi, briju, tiżjin, nar, għaqdiet, eċċetera It-tim tal-produzzjoni xtaq li fuq il-panel ikun hemm rappreżentant tal-Knisja biex jieħu sehem fid-diskussjoni. Xtaqna li jkollna risposta fl-iqsar żmien possibbli għalikom dwar jekk hux se tibagħtu lil xi ħadd jew jekk iva min ser ikun. Filwaqt li nirringrazzjak bil-quddiem tal-għajnuna tiegħek. Inselli għalik Krista Caruana. Nirċievu risposta qasira wara li kelli wkoll anki diskussjoni jien fuq it-telefon nhar it-tnejn li għaddek minn isser żballu xek ma' Kevin Baba Ġorkopolo fejn eh, tlabtu li jekk għall-inqas Eh, L-Isqof Anton Guder ma jkunx irid jiġi. Ehm, Skużi. Ma nista' ngħidlu isqof jien? Imma hawnhekk mhux kulħadd jgħid li jrid. Fis-snin tmenijiet kont ngħidlu l-kappillan tar-raħal, imma issa m'għadux laqqas. Jiġifieri għax kien il-kappillan tar-raħal tiegħi, tar-raħal il-ġdid. Però wara li kelli konversazzjoni ma' Kevin u spjegajtlu x'inhi s-sitwazzjoni u spjegajtlu x'se niddiskutu u spjegajtlu li jekk aħna m'għandniex interess nidħlu fil-mertu ta' x'inhu għaddej fid-diskussjonijiet bħalissa, ir-risposta kienet illi kif spjegajtlek ilbieraħ peress li għadhom għaddejjin id-diskussjonijiet mal-partijiet konċernati f'dan l-istadju mhux qegħdin nagħtu kummenti. U jiena għal risposta bħal din jiddispjaċini ħafna nħossni xi ftit iddisgustat il għaliex min jerfa' ċertu responsabilità, min iħoss li għandu kariga u din il-kariga irid jerfa'